Jo, Moien, léif Kolleeginnen an Kolleegen. Merci, datt Der alleguerten hei sidd, souwuel d'Kolleege vun der Lëtzebuerger Press wéi och eis Kolleege Grévisten vun Amperset. Merci dat alleguer den hei sidd. Mir fénken elo un. Mir sinn haut den aachten Dag vum Streik. Haut de Moien um sechs Auer, virun genau enger Woch, huet de Streik ugefaangen mat der Fréischicht. Mir wollten haut zwou Saachen maachen. Op där enger Sait wollte mir iech e klenge Point maachen. Iwwer d'Situatioun, bon, wat elo d'leschten Deeg an der leschter Woch geschitt ass. A mir wëllen Iech och dann den Park iwwerhuelten Alain Rolling dann och soen, wat déi nächst Deeg wäert geschéien, wat mir plangen. Ech presentéieren vläit kuerz d'Leit, déi hei mat mir am Tësch sëtzen. Riets niewent mir, dat ass d'Calia Bellasca, dat ass d'Presidentin vun der Personaldelegatioun an dat ass och mat dobei an der Verhandlungskommissioun fir de Kollektivvertrag, deen, wéi Dir jo alleguerten wësst, vun der Direktioun gekënnegt ginn ass. Lénks niewent mir, dat ass den Alain Rolling, Secrétaire central, Responsable fir d'Chimie, a bon, ech, Stefan Osorio, Secrétaire central adjoint fir d'Chimie. Mir fänken vläicht emol mat engem éischten Constat un. Den éischten Constat ass, datt mir haut um aachten Dag vum Streik nach näischt vun der Direktioun hunn héieren. Silence total. Mir krute bis elo keen eenzeg Message an iergendeng Richtung vun der Direktioun. An dat selwecht gëllt och fir de Grand public, well normalerweis géif ee sech jo erwaarden, mir hunn virun iwwer zéng Deeg eisen Vote fir de Streik ofgeschlass, mir haten eng Pressekonferenz gemeet, Den 23 mengen ech, 23 November hat mir eng Pressekonferenz. Spéidestens do iergendwann hätt ee sech erwaart, datt d'Direktioun eng Kéier géif reagéieren, mat iergendwéi, mat enger Communiqué, mat eng Pressekonferenz. Et ass näischt geschitt. Dann hu mer de Streik ugefaangen, de 27 November. An och do huet en sech erwaart, datt iergendwann d'Direktioun ëm eng Kéier reagéiert, mat eis Kontakt ophuelt oder de Grand Public informéiert, hiren Point de vue ze ginn. Do hunn se net gemeet. An dat ass de Constat, dës Silence total. An et ass ongewéinlech. Et ass ongewéinlech, datt eng Direktioun zu hei zu Lëtzebuerg e Kollektivvertrag einfach kënnegt. Et ass ongewéinlech, datt eng Direktioun d'Conciliatioun ufreet, et ass och komplett ongewéinlech, datt soubal wéi d'Conciliatioun eriwwer ass, eng Direktioun Non-conciliation deklaréiert. All dat ass du jamais vu au Luxembourg. An och de Silence vun der Direktioun ass du jamais vu au Luxembourg. Zu Lëtzebuerg hu mir eng Kultur. Vum sozialen Modell, vum lëtzebuerger Sozialmodell. Mir hunn e lëtzebuerger Sozialmodell. De lëtzebuerger Sozialmodell, dee baut op verschidde Pilieren. Dat ass de Mindestloun, den Index, mä do ass eeben och de Sozialdialog. An deen Sozialdialog, deen ass vun Ufank un vun der Direktioun vun Amperset Luxembourg mat Féiss getrëppelt ginn. An deen Dialogue social gétt och elo nach mat d'Féiss getrëppelt. An och de Grand public gétt net informéiert, wat d'Direktioun wëlles huet. Dat ass den éischten Constat zu Lëtzebuerg. Jo, mir hunn Sozialdialog, mir streiden. A Verhandlungen, den Alain Rolling, deen weess dat genau sou gutt wéi ech an all déi aner Sekretären, et gëtt vill gestridden an Verhandlungen. An natierlech, de Patron deen zitt op seng Sait, mir zinn op eis Sait, dat ass normal. An dat Spill ass och normal, datt e Patron wéilt manner ginn, manner bezuelen, dat ass normal, dat ass net de Problem. Mee zu Lëtzebuerg, do schwätzt ee mateneen an et fënnt een eng Léisung. Hei gitt déi Léisung do net Destination Amsterdam. Déi eenzegt kléng Visitt déi mer haten, dat war eng Sous-Direkter vum vun der Direktioun deen komm ass de Mëttwoch fir mat eis ze schwätzen. Da muss ech soen Chapeau dat en dat gemeet huet. Dee war iwwer eng Stonn oder bal zwou Stonnen hei fir mat eis ze schwätzen fir Meng Zell, ech mengen ech hunn et selwer gesot, fir d'Temperatur ze huelen, fir ze kucken, wéi d'Situatioun ass. An da war de Mëttwoch, an zanterhier nees, zanterhier nees Silence. De zweeten Constat ass déi Determinatioun vun den Kolleg Grévisten, Dir sin zënter 8 Deeg hei an Dir sët och hei. Dir gesitt, et schneit. Lescht Woch huet et gereent, et ass kal. Geschter hat mer Minustemperaturen an si harren aus zënter 8 Deeg. Dat ass en ganz, ganz groussen Merci och an déi Kolleg Grévisten. Dat ass formidabel. Ënner deenen Konditiounen sou laang all Dag hei ze sinn, déi jo och ëmmer vun ganz vill Militanten, vun alle Leit vum OGBL begleet ginn, vun eisen Strukturen begleet ginn, et sinn ëmmer Leit do, dat ass och ganz, ganz, ganz formidabel. Ech wëll elo en klengen, en klengen Mini-Résumé maachen iwwer dat wat mer déi leschten Deeg gemeet hunn. Dir hutt et jo och gesinn, mä mir haten d'Banderole op der Autobunn, déi hu mer hei nach iergendwou Mir kënnen zu alle Momenter déi Banderole nees eraushuelen an op d'Autobunn goen. Mir haten zwee grouss Rassemblementer vun der Solidaritéit, een den Dënschden an een den, pardon, een de Méinden an een den Donneschden, wou ganz vill, ganz vill Leit do waren. Ech kommen déi Joer och nach drop zréck. Den Donneschdenowend Sinn dann déi Kolleeginnen an Kolleege Grévisten invitéiert ginn, da wären Ären Äeringäscht op der op der Soirée des syndicats de l'OGBL, déi mir am Encore hatten den Donneschden Owend. Se sutzen dann och an der éischter Rei als Invités d'honneur. Déi. Kolleegen Grévisten vun Ampasit. De Freiden den Owend goufe mer dann invitéiert vun der éischer Sektioun, an d'Grévisten goufen invitéiert vun der éischer Sektioun an och do als Invité d'honneur. Mir sinn invitéiert ginn och dofir mat hinnen zu iessen. Dat war och eng Kéier erauskommen haut hei aus der Kielt an eng Kéier eis kënnen do opwiermen. Gëschteren hat mer dann, an do, jo, dat ass den eenzegen, kléngen Problem de jo wou mer eng Mismatch hatten an Problem an der Organisatioun ha geschter hat mer d'Gleeschen hei hat net geschneit haut schneit et bon hätte mer kënnen besser man mee bon et ass eben esou. Mir haten geschter dann de Journée familiale wou dann all Salarié vun vun Ampacet all Kolleeg Gréviste konnt seng Famill mat bréngen et wor nach ganz ganz vill do mat ganz vill Kanner mir hunn ganz vill Cadeau'en un d'Kanner verdeelt. An dat wor och eng ganz, ganz schéin Fest. An wollt och nach erwänen, mir haten gestern och nach den DJ José hei. Voilà. Déi éischten 7 Deeg vun, vum Streik sinn ouni grouss Problemer iwwert d'Bühn gaang. Wann een mol dovunner ofseet, dat de Mëttwoch sinn, hu probéiert 5, 5 Streikbrecher an de Betrib ze kommen. Déi sinn och rakomm, mir hunn se och ragelooss natierlech, dat muss mer jo. Also et waren fünf Streikbrecher, déi eragaang sinn, déi produzéiert hunn. Mee wat mir awer elo als Retour vun der, vum bannen hunn, vun der Fabrik, ass, datt d'Produktioun anscheinend elo net iwwerméisseg gutt gelaf ass, well d'müssen mer, d'Maschinne müssen eropgefuer ginn, müssen erofgefuer ginn. Déi hunn tëschent dem Eropfueren an Eroffueren net ganz vill produzéiert an och anscheinend d'Qualitéit wär net gutt genuch gewiescht, fir, fir d'Produit ze verkafen. De Samsden sinn dann zwee Priseur, zwee Streikbriecher erakommen. Déi zwee Streikbriecher waren awer just do fir d'Maschinnen, fir d'Maschinnen ze botzen an bon. An dann huet mä, iergendwat ass mat mengem Mikro, ech weess net wat et ass. De Mëttwoch hat mir ee méi grouss Problem, an zwar do huet d'Direktioun probéiert, een externen Streikbrecher an de Betrib ze loossen, an dat ass ganz kloer vum Gesetz verbueden, dat ass eng Stroftat, dat ass vum Code pénal ass dat sanktionéiert. Mir hunn do direkt dann d'ITM ugeruff, d'ITM ass och komm, d'ITM huet kontrolléiert an d'ITM war dann och e puer Stonne mat der Direktioun zesummen am Betrib fir iwwer Dat Thema vun dem externe Streikbrecher, deen, wéi gesot, dat ass gesetzlech verbueden, dat ass sanctionnéiert vum Code pénal, fir iwwer déi Situatioun ze schwätzen. Et kann een awer soen, datt an den éischte siwen Deeg vum Streik am Fong hei net geschafft ginn ass, ausser déi een Schicht Streikbrecher, an datt ass am Fong, et ass näischt produzéiert ginn. Dat eenzegt, wat produzéiert ginn ass, dat ass wahrscheinlech Ausschuss, an dat muss herno an d'Puppel geheit ginn. Wat mir och nach maachen, Dir wisst, hei ass eng Industriezone, et kommen relativ vill Livreuren, vun klengen Camionnetten bis groussen Camionen, déi fir Ambassade Luxembourg livréieren. Mir bieden se emol alleguerten unzuhalen an mir soen hinnen, dat keen am Haus ass, dat keen bei Ambassade ass, also si kënnen erafueren, si hunn en libre accès, dat ass kee Problem, mä dat eeben, well keen do ass fir Marchandisen ze réceptionnéieren, respektiv fir d'Camionen ze chargéieren, datt et am Fong net vill bréngt wann se erafueren. Se kënnen awer erafueren wann se dat wëllen. Déi allermeeschten déi dréien einfach direkt ëm an fuere fort. Anerer déi ruffen dann bei hinnen an der Fabrick oder zu doheem un, an doheem, also net doheem, sondern doheem beim Betrib un an froen wat se sollen man. An och do déi meeschten dréinen dann een oder zwee sinn eragefuer an schweessen wat se gemeet hunn. Wat fir eis ganz besonnesch impressionant ass, dass déi ganz, ganz grouss Well vun Solidaritéit, eng ganz, ganz, ganz, ganz grouss Well vun Solidaritéit, an dovilla wollt ech och dovunner profitéieren, fir eng Keier all deene Leit, déi, sech solidaresch gewisen hunn mat de Grévisten, mat den Kolleegen Grévisten vun Ampaset, en ganz grouss Merci ze soen. Mir haten, an Dir hutt e gesinn vläicht op Facebook, et sinn Honnerter an Honnerter vun Fotoen ënnerwee aus all de Secteuren, wou Kolleegen aus anner Betriber, aus anner Secteuren eng Schëld héich halen mat Solidarité, Avec les salariés am Passet, dat ass magnifique, dat sinn honnerter, honnerten Fotoen déi ënnerwee sinn. Dir gesitt eng kleng kleng Kollektioun hei op der Mauer, et sinn der scho vill rofgefall mam Wand, mä et sinn der nach méi, mir wäerten der och nach méi herno ophänken. An och dofir wollt ech eng Kéier ganz grousse Merci soen. Mee och fir d'Ënnerstëtzung vun d'Camionneuren, déi zum Beispill hei laanscht fueren. Dat geet den ganzen Dag esou. Et gëtt klaxonéiert, Camionneuren, déi klaxonéieren, Autoen, déi laanscht fueren, déi klaxonéieren. A voilà, déi ganz grouss Solidaritéit do. An och aus der Politik. Mir haten schon ganz vill Spitzenpolitiker hei. Mir haten e Spitzenduo vun der LSAP hei, den Dan Biancalana an d'Francine Closener. De Mars Di Bartolomeo war do, d'Claire Delcourt aus der Chamber, also dat sinn all, se sitzen jo alleguerten an der Chamber, de Marc Baum war do, ass haut do. Dann hate mer d'Carole Thoma do, den David Wagner. Mä mir haten och Leit schon, déi hir Solidaritéit erkläert hunn vun deene Gréngen an vun der csv. Och e ganz grousse Merci fir déi Ënnerstützungen, déi Invitatiounen, notamment och an däercher Sektioun, déi eis invitéiert huet. An ech wëllt nach ënnersträichen, net nëmmen huet de Georges Mischo als neien Aarbechtsminister lescht Woch, Um Radio 100,7 ganz kloer gesot, datt de Behuele vum Management vun Ampasit inakzeptabel ass. Dat hunn der och nach zwee aner Ex-Aarbechtsministeren gesot, nämlech de Georges Engel an den Dan Kersch. Déi hu sech och gemellt an ganz kloer d'Behuele vum Management condamnéiert. Dat heescht, mir hunn elo dräi Aarbechtsministeren oder Ex-Aarbechtsministeren, déi d'Behuele. vun der Direktioun condamnéieren, déi et condamnéieren, datt d'Direktioun vun Ampaset den Sozialdialog hei zu Lëtzebuerg mat Féiss tréppelt, an och dofir en ganz grousse Merci an all déi Unterstützung aus der Politik. Mir hunn net méi spéit wéi d'lescht Woch den Donneschden souwuel beim Aarbechtsminister Georges Mischo wéi och beim Wirtschaftsminister Lex Delles eng Entretien Entretiens nogefrot, fir eis mat hinnen ze gesinn, fir iwwer d'Situatioun vun Ampaset ze schwätzen a wat eis och an der ganzer Solidaritéitswell, an dann iwwerginn ech dem Alain Rolling, wierklech iwwerrascht huet, dat war déi ganz, ganz grouss Well vun der Spendenbereetschaft vun de Leit am ganzen Land. Mir hunn, wéi Der dat jo wësst, eng. Cagnotte oder eng Collecte nationale de solidarité lancéiert an do sinn vill méi Suen agaangen bis elo wéi mir eis dat jeemools erdreemt hätten. An do ech géifen elo dem Alain Rolling d'Wuert. Merci.
Merci Stefan fir deng Wierder. Also ech wëll just eng Kéier drop zréckkommen, wat hei geschitt. Dat ass inédit hei zu Lëtzebuerg an dat kënne mir esou net akzeptéieren. Well hei gëtt net nëmmen den Droit du greffe bafouéiert, wéi ee sou schéi seet, hei gëtt wierklech dat Richteg, also eist Streikrecht gëtt hei wierklech mat Féiss getrëppelt. Hei gëtt vun Ufank un vun enger Direktioun, déi net op eis lauschtert, déi net wëll mat eis dialogéieren, gëtt alles probéiert fir dee Streik hei opzebriechen. An ech betoune wierklech opzebriechen. Do kumme Bréiwer vun engem Huissier dann un, mir sollen dann hei dat Zelt dann ewechraumen, mir sollen am beschten hei verschwannen zu Diddeleng an iergendwou, an Diddeleng eis Manifestatioun maachen oder eis vun eisem Streikrecht Gebrauch maachen, an dat ass einfach inakzeptabel. An ech soen och ganz kloer, Dat heiten ass juristesch net ze klären. Dat ass kee juristesche Sträit. Hei schwätze mer ganz kloer vun engem fondamentale Recht, an dat ass eist Streikrecht. An dat Streikrecht, vun deem mir Gebrauch maachen, do wäerte mir bis zu. D'Oysters goen. Mir ginn hei net fort, ganz kloer, a mir wäerten eis hei och net fort vun iergend engem Affekot oder Huissier hei fort dreiwe loossen, op kee Fall. Mir bleiwen hei, sou laang d'Direktioun net mat eis dialogéiert an eng Léisung fonnt gëtt, wäerte mir hei net fort goen. Dat ass emol ganz kloer. Mir bleiwen hei an mir wäerten hei bleiwe bis zum äusserste Schluss, well mir wëllen eis erëm mat enger Direktioun un en Dësch setzen, eng Léisung fannen, well nëmmen esou kann hei de Streik opgeléist ginn, wa mir eng akzeptabel Léisung fanne fir hei d'Salarié vum Ampassat, soss gi mir hei net fort. An do si mir och ganz determinant, well d'Leit, d'Leit déi stinn dohanner, d'Leit déi sinn, d'Moral vun de Leit déi ass super, d'Leit bleiwen hei bis mir hei an deem Dossier Recht kréien. Dat ass einfach elo mol gesot. Fir mech ass dat ganz wichteg nach eng Kéier ze soen. Leit, d'Moral ass super an d'Leit ginn hei net fort, bis mir hei Recht kréien an deem heiten Dossier. Well et kann net sinn, dass hei eng Direktioun, wéi de Stefan scho ganz gutt sot, de Lëtzebuerger Sozialmodell einfach esou mat Féiss trëppelt, net wëll mat eis schwätzen. Dat ass inakzeptabel. Dat ass et nach ni virdru ginn, déi einfach e Kollektivvertrag hei Opbrëcht a seet, Voilà, dat war et, mir wëllen net méi mat iech schwätzen, et gëtt kee Kollektivvertrag méi, et gi keng Rechter méi fir d'Salariéen, all är Acquise ginn an d'Poubelle gehäit. Dat ass inakzeptabel an duerfir fuerdere mir och, an do si mir och ganz frou, datt den Här Minister Georges Mischo sech scho geäussert huet a gesot, datt dat heiten och fir hien inakzeptabel ass, fuerdere mer hien dann och op, net nëmmen ze soen, do soe mer, wéi gesot, Merci, Här Mischo, mee dass en dann och elo zu Acte kënnt, dass elo d'Direktioun och opfuerdert, sech erëm un en Dësch ze setzen, dass den Här Georges Mischo sech intervenéiert a seet zu der Direktioun, Sou geet dat hei net. Mir sinn hei net am Wilde Westen, iergendwou an Amerika, wou do einfach emol net méi mat de Gewerkschafte geschwat gëtt, wou einfach gesot gëtt, dat interesséiert eis, dat leeft hei zu Lëtzebuerg. An duerfir fuerdere mer och den Här Mischo op, dass en intervenéiert a seet, Voilà, Léif Direktioun, en passat setz Iech mat de Zozialpartner, also mat der Gewerkschaft, mam OGBL un en Dësch a fänkt u mat verhandelen, dass hei eng Léisung fonnt gëtt fir all déi Schaffend vun en passat. Well et kann net sinn, dass hei einfach d'Leit am Reen, wuertwiertlech am Schnéi stoe gelooss ginn an einfach hei Den Dialogue dee sourd gemat gëtt, dat kënne mir net méi akzeptéieren an duerfir fuerdere mer den Här Mischo dann da och op, e soll intervenéieren, well et wier net déi éischt Kéier an der Geschicht, wou bei engem Streik, well 2000 war de Streik vun am Gardiennage, do ass och deemools den Här Juncker, deen huet deemools intervenéiert, dat kënnt alleguer noliesen. wou och dann den Här Juncker do Mediateur gespillt huet an do eng Léisung fonnt ginn ass am Streik vum Gardiennage 2000, well och do, do war d'Situatioun och deemools inakzeptabel fir déi Leit a wou och einfach net op déi Leit gelauschtert ginn ass. An duerfir hu mer och déi Entrevue och da gefrot, well mir si bereet zu all Moment, wann den Här Mischo eis da elo urifft oder den Här Delles, och mat him a mat engem klenge Comité vun de Grévisten bei se ze goen, fir enker déi Situatioun duerzeleen, wa se hinnen nach net, also ech mengen dem Här Mischo ass se bekannt, fir och nach eng Kéier dem Här Delles do duerzeleen, wéi schlëmm dat hei ass fir déi Leit, déi hei wierklech streiken. Well hei geet et wierklech net nëmmen ëm e Kollektivvertrag, hei geet et einfach, ech betounen et nach eng Kéier, ëm e fondamentalert Recht. Hei geet et ëm e fondamentalert Recht, hei geet et ëm Aarbechtskonditiounen. Déi Leit hei, déi schaffe ganz schwéier. ass ganz schwéier an da ginn einfach hir Acquisen, Dir musst Iech einfach emol virstellen, dat ass einfach elo e klenge symboleschen Akt, e ganz schlëmme symboleschen Akt vun enger Direktioun, si hu souguer Chrëschtdagskaddoe gestrach fir d'Kanner vun de Salaire. Esou wäit si mer schonn, esou wäit si mer schonn! Dat kann et einfach net sinn an duerfir hu mir och, duerfir si mir, ëmsou méi solidaresch mat deene Schaffenden, a mir elo mëttlerweil iwwer 16.000 Euro an eiser Cagnotte, iwwer 16.000 Euro, an et geet weider, lafend kréie mer da Messagë vu Sympathisante vum OGBL, aus der Politik, vu aner Leit, déi soen, Mir si solidaresch mat de Streikenden an déi dann Suen an déi Cagnotte do dann och iwwerweisen. An dofir och e ganz grousse Merci un all déi Leit. Do mierkt ee wierklech wéi grouss déi Solidaritéit ass ënnert de schaffende Leit. Also dat ass fir mech du jamais vu, du jamais vu wéi wierklech d'Leit do solidaresch sinn. An et muss een och ganz kloer soen, all Dag stinn d'Leit hei, do kommen iergendwelch Mënschen hei mam Auto un, Brénge Kaffiskichelcher fir d'Leit, bréngen Holz, dass d'Leit net hei fréieren. Awer dat hunn ech nach ni gesinn. Einfach Leit, déi vläicht net direkt eppes mam OGBL oder mat de Grévisten um Hutt hunn, déi einfach hei stoe bleiwen, hir Solidaritéit expriméieren, stoe bleiwen, mat de Leit schwätzen, hinne Kaffiskichelcher. Also do mierkt ee wierklech, Chapeau fir alleguer déi Leit. déi do mat deene Leit do solidaresch sinn. Also, an da soen ech Iech och nach e bësse wéi et elo weidergeet, also de Ball, deen ass ganz kloer bei der Direktioun. Si musse elo d'Dieren opmaache zu Verhandlungen, dat ass ganz kloer. Mir si bereet, d'Direktioun muss elo d'Dier opmachen, ganz grouss opmachen, an da gi mir an déi Verhandlungen. Mee et ass ee wierklech un der Direktioun en passant elo déi Dieren opzemaachen. A wa se net déi Dieren opmachen, da maache mir se op, well et geet elo duer. Hei sti Leit säit aacht Deeg am Reen an dat ass inakzeptabel. Well si mussen elo un de Verhandlungsdësch, et gëtt keen aner, well soss sti mir hei nach bis nächst Joer. Dat ass kee Problem, mir si bereet, mee si mussen elo d'Verhandlungen opmaachen. An mir si bereet fir mat hinnen ze verhandelen, fir en anstännege Kollektivvertrag. Mir fuerdere ganz kloer, dass de Kollektivvertrag erëm widderhiergestallt gëtt. An natierlech eis zousätzlech Fuerderungen, déi Iech alleguerte bekannt sinn, déi sinn nach ëmmer um Dësch. An natierlech wäerte mer och fuerderen, dass déi Leit, déi hei, well et muss ee wëssen, während engem Streik gëtt een net bezuelt, dass déi Leit och hir Pai integral bezuelt kréien. Dat ass enge vun eisen Haaptfuerderungen, well et kann net sinn, dass hei Leit net bezuelt ginn an dass herno d'Direktioun seet, jo da kuckt Der, dass Der eens gitt, mir stelle vläicht erëm de Kollektivvertrag hier, mee d'Leit ginn awer net bezuelt. Nee, dat ass eng och vun eise Fuerderungen. Leit mussen hei fir déi Deeg erëm bezuelt ginn an dat fuerdere mir hei. Dat ass eng ganz normal Fuerderung, well d'Leit mussen och, hir Rechnunge bezuelen. A mir gi lo nach weider, mir gi lo nach weider mat eiser Cagnotte, well déi Cagnotte, déi hu mer elo e bëssen ëffentlech gemat, mee mir wäerten déi nach haut nach eng Kéier am Comité exécutif vum OGBL nach eng Kéier virstellen. Et ass zwar jidderee bekannt am OGBL, mä wou mer wierklech nach eng Kéier fuerderen, dass all Member vum OGBL och do participéiert. Mir wäerten déi nach esou wäit wéi méiglech ausweiden. well mir mussen déi Leit hei ënnerstëtzen, well déi hei bei Wind und Wetter hei stinn, fir hir Rechter ze kämpfen. Dat musse mer maachen an dat si mer och deene Leit schëlleg. Well, nach eng Kéier e ganz grouse Bravo un déi Grévisten, déi wierklech de Courage hunn, hei wierklech bei Wand, Schnéi, Reen hei op der Stroe an natierlech, wéi et och elo, wéi ech scho gesot hunn, wéi et weidergeet. Mir wäerten och elo weider Aktioune maachen, ganz wichteg, an noutfalls och nach weider Maniffen. Dat ass alles nach an der Planung. Dat musse mer elo mat eisem Comité de grève natierlech beschwätzen. Mee do komme wierklech nach aner Aktiounen. Mir wäerten net nëmmen hei stoe bleiwen an eis hei weisen. Mir wäerten och gegebenenfalls dat bësse méi ausweiten an och Maniffen maachen, sief et, Vläicht an der Stad Lëtzebuerg, vläicht an der Diddelenger Gemeng, dat muss mer alles beschwätzen, mee et geet weider. Eise Kampf geet weider. Mir si méi wéi determinéiert a mir wäerten dee Kampf hei och fannen. Ech soen Iech Merci a wann Der nach Froen hunn, ech sti gär zur bereet hei op déi Froen ze äntwerten. Merci.
Jo, gëtt et dann nach. Froen? Wann dat net de Fall ass, mir stinn och nach fir individuell Interviewen, Froen, etc. zur Verfügung, an och d'Salya, eis Presidentin, déi vun Ufank un ganz vill gekämpft huet an och ëmmer ganz vill kämpft, steet selbstverständlech och prêt fir nach all Ier Froen oder Interview-Ufroen ze beäntwerten. Ech soen lech Merci.